Khawvel hmun thuma hrena hmun hnih lai mai hi tui vek a ni a, chuvangin ramsa lian tak tak mai tui chhunga kan hmuh te pawh hi thil mak a ni hran pah awm lo ve. Number ten, The Giant or Fish? Khawvela lui sa dangdai ber chu he The Giant of Fitz hi a ni awm e. He lui sa dangdai zet mai hi Fitz sawmhnih paruk lai a ni a. Ton zali sawmli laia rit a ni bawk. Sei tak leh pan thler mai a ni a, ribbon ang maia pan a ni. Amah ti danglam bik em em tu chu a dung tluan maia pangpar sen vit mai a nei tluan parh hi a ni awm e. Tuihnuai mawngah a cheng tlangpui a, lui kamah te pawh an hmu ve thin bawk. Lui kamah an hmuh apiang hian lirhing thleng lawk tur hrilh lawkna an ti thin. Japanese mythology ah chuan tuirul lir ti nghing thei a awm a, chu chu lui kamah a lo kal apiangin lir a rawn ti nghing thei e an ti thin. Hetiang sangha hi i lo hmu nih chuan ngaihṭhat loh tur a awm chuang lo va, heng hi thawn thu mai mai a ni. Number nine, Orcina orca, killer whale an tih bawk. He luisa lian pui mai hi kan rilru la peng tur takin rawng dum leh var a nei a, feet sawmhnih paruk a ni a, ton five point five lai a thleng thei a ni. Hetiang khawpa lian chung hian tui chhunga chak taka chet vel theihna taksa a nei a, heng orkarte hian tui finriat zawng zawng deuh thawh hi an luah vek a. A chhan chu heng thlah te hian awlsam taka an awm hmun a zira an insiam rem thei zel vang a ni. Heng orka te hian group anmahni orka pui za lai te nen an siam thei a, heng ramsa te hian thil chi hrang hrang an ei thin a, Pu Sangha, Kaikuang, Sahram, Satel leh Kuel te zawk te an ni. An ni hi tui chhunga mahni ei chawp zawng chi an ni. Number eight, The Basking Shark. Hei hi khawvela sangha lian ber dattu a ni. Feet sawmthum pahnih lai a ni a, tawn li lai a ni thei bawk. A vun hi a uk, a pawl leh a dum lek lek a ni thin a. Heng sangha hi leilung atanga feet sangthum sawmnga lui kamah an cheng tlangpui thin a ni. Mahse an hla awm lova, a chhan chu an bula mihring an awm leh awm loh an ngaihven lem lo a. Ang phuau chungin an kal kual thin a, heng an angna chhan chu tui an filter kual a, tui thianghlim an kep hmangin an in char char thin a ni. Number seven. The Whale Song Fit sawmthum laia sei an ni a, tin ton sawmkua an ni bawk. Chu chuan khawvela sangha lian ber a nih tir nghe nghe a. A dungtluan hian a dawt, chess khelhna board ang mai hian a awm thla thluah mai a, chu chuan hmuh loh theih loin tui hnuaiah a awm tir thin a ni. Tropical zone bul tui lum laiah cheng deuh ber thin a ni. He ramsa lian tak mai hi darkar khata mel thum machakin a zin. kual thin a. Engtik lai mai pawh hian thil a ei deuh reng a, a ang khuau a, chu chuan tui a pump lut a, a tui pump luh te chu a kep hmangin a filter a, darkar khatah gallon sang khat zanga sawmriat panga lai pump lut thei a ni. Chunga pump luh zingah chuan kaikuang leh thil dang tam tak a chaw tur pump lut thin a, heng ramsa te hi mihring tan a hlawm lem lo va, sap ho chuan hetiang ramsa lian tak,

Tin, tawn sang khat za zeta rit an ni thin, bus ang zeta liat an ni tina ni chu. Mit pahnih bawl tiat lai an nei a, kan hma awm run turin han ngaihtuah chhin tai la, thil hlauhawm tak a nei ang. Hmun vawt tak tui hnuai takah an awm thin a, Antarctic, New Zealand leh Africa lui kam bulah an awm thin. A thuk thei ang berah an cheng tlangpui a, luimawng feet sangthum zahnih sawmriat laia thukah an cheng thin. Sangha te a ei deuh ber thin a, a chawt tur man nan harsatna engmah a nei ngai lo. Number five, Grey Whale, Khawvela whale lian ber pathumna an ni. Fit sawmli pakua sei an ni thin a, tawn sawmli vel a rit an ni thin bawk. He whale hian whale dang zawng zawng aia buk khawve hmul leh hmuihmul a nei a. Vun chhah tak a uk a vara tial a nei bawk a. Pacific Ocean hmar lampangah hmuh an ni tlangpui thin. Thlasik velah chuan hmun lum lamah an pem ve thin bawk. Chuvangin chung season-ah te chuan lawng atang ten hmuh an awlh em em thin a ni. Heng hmelte hian a tlangpuiin seaweed bula. Tui pawn lang an rawn him thin a, an kate hi an ti khat reng a, chung an tih khah te chu an khat hmul in an filter leh a, chung an filter te chu heng an chaw kai puang leh lui lama thil chi hrang hrang te an ni hlawm. Heng huel te hian ni khat ah ton khat lai a rit thil an ei thin. Number four, sperm whale Fit sawmruk panga sei ton sawmnga pasarih zeta rit an ni. Heng whale te hi khawvela whale lian ber tui chhunga ei zawng chi ah a ni. Khawvela thil nung cheng zawng zawng zingah thluak nei lian ber an ni a, a lu pawh lian tha ber ber tak a ni. Inchisawm pali zeta chhah vun a nei a, hmel hnih laia thukah a cheng thei a, hemi ti tur hian minute sawmkual vel lai thawk a la thei tih na nih chu mak tak a ni. Squid te hi a thil um duh zawng leh a ei duh zawng tak chi an ni a, squid tawn khat laia rit a ei thei a ni. Chung mai bakah chuan. Topaz, sumsi, leh sangha dangte a ei ve thin a. A chang chuan lawng mite sangha mansa te a lo ruksak thin a. Lawng mite hmelma lian tak a ni hi eng e? Ri frequency sang tak mai a pe chhuak thei a, chu a ri pek chhuah hmang chuan a thil um te awlsam takin a man thei phah thin a ni. Number three, The Fin Whale, Heng whale te hi khawvela whale lian ber pahnihna an ni. Heng hual te hi fitsam riat pakua sei tawn sawm sarih pali zeta rit an ni thin. An lan dan an cher zeih avangin The Greyhound of the Sea an ti hial thin a ni. Darkar khatah mel sawmhnih panga a chakin an tlan thei a. Heng hual te hi khawi hmunah pawh tuipui chi hrang hrangah hmuh thin an ni a, khawi hmunah pawh tropical region leh polar region ah pawh hmuh thin an ni. Hmunvawt hi an lawm zawk tlangpui a, a chhan chu hmunvawtah ei tur a tam zawk vang a ni. An ei tlangpui te chu sangha, thaikhuang leh squid te an ni a, ni khata tonli laia rit chaw an ei thei a ni. Chumi ti tur chuan an hrawk an ti fan thei a, chu chuan tam tak a ei thlir thin a ni. Number two, The Blue Whale. Feet za pariat laia sei leh ton za pariat laia mi an ni thin. Hei hi tui finriat a huel lian ber chu a ni. A hming hi a taksa a pawl rem avanga pu a ni a. He huel hi bus pahnih ding dun ang vel a sei a ni thei a. Blue huel naute an rawn pian hian ton thum vel an ni thin a. Tin, feet sawmhnih paruk laia sei an ni thin bawk. Blue huel naute rawn piang chhuak chu tui vawk puitling aina lian zawk. Hna nih chu an ri em em chhan hi an chenna vang a ni a, tui hnuai thil te hi an rit duh em em a, a chhan chu tui a rihna ina press vang a ni. Heng huel te hian darkar khatah mel sawmthum pakhata chakin an vei vak thei a, heng huel te hi hmun hrang hrangah an cheng thin a, a tlangpuiin hmun vawt lampang hi an duh zawk hmang thin. Heng huel te hian kai puangte chi chiah an ei thin a.

Number one, Lion's Mane Jelly. Hei hi jellyfish khaw vela jellyfish lian ber a ni. A lan dan hi ngaihtuahna la peng ve tak chu a ni. A chung feet 7.5 a nei a. A nun a hrui a ni zawk vang chu hei hi feet chah sawm pariat lai a ni. An hming hi an awmna hmun a zira. an ni a, a hrui sei tak sakei bak nei bak buk ang tak vanga bu an ni nghe nghe. Heng jellyfish te hi tui thuk takah leh tui thuk vak lo ah pawh an cheng thin a, mahni eitur man chi an ni a, an hrui ah hian tur a awm a, chu chuan awlsam takin sangha leh eitur dang te an lo man a, ei mai thin a ni. Tikhan top ten chu a lo zo ta. He vedio i hmuhna mi ti nih chuan lo subscribe ve la, lo like bawk la. Tichuan vedio a rawn upload leh hunah kan inhmu leh theuh dawn nia.